אה, גוטן אָוונט, לייער שיעור פרשת נשא. דאָס איז געווען אַ לאַנגע פרשה, צוויי וואָכן מיט אַ קבלת התורה, מיט אַזעלכע שיינע, ביוטיפול, הפטורה פון שמשון הגיבור און כסלו האָבן מיר געמאַכט נעכטן אַ סיום, היינט האָבן מיר געמאַכט אַ סיום אין ספר משלי, און מיר גיימער אָנהייבן נעקסטע וואָך ספר תהילים. דזשוין אַז יעדער איינער, שיקטס אַרום ווער ס'וויל לערנען ספר תהילים. מען גייט אנהייבן זונטאג גייען מיר אונז אנהייבן מיט ספר תהילים יעדן טאג אפאר פסוקים, און מען עט שוין מאכן א סיום אויף ספר תהילים אויכעט, אויב עט עס זיין אן אנדערע תהילים זאגן נאכדעם, סאו קומטס מיט אויף ספר תהילים. איינער האט מיך געזאגט נאך די פרשה פאריגע נעכטן האב איך האב איך פארגעלערנט אז אז די רמב ם זאגט דארטן אז די די אלע קאפיטלעך תהילים וואס מען זאגט ביים דאווענען און דאס האט נאך געזאגט פון איינעם אז ס'איז געווען עפעס א עם הארץ וואס האט אמאל געזאגט גרויסע גדולה פון דוד המלך האט געמאכט תהילים

לחיים לחיים. וואס? יעצט גייען מיר אנהייבן אזוי ווי מ'האט גערעדט, מען האט צוטיילט די סדרה אויף אזעלכע שטיקלעך אז צוויי וואכן פרשת נשא זאל זיין צוטיילט אין צוויי וואכן, יעצט גייען מיר צו אריינגיין אין נשא קאפיטל היי פסוק י ט, מ'האלט מיר אינמיטן די מעשה פונעם סוטה. אז די כהן האט געדארפט נעמען וואסער פון די קיער און אריינלייגן אין א כלי אחרת, און ער נעמט ערד פונעם קרקע פון די משכן, און ער לייגט עס אריין, און ער לייגט אריין די וואסער, וואס איז געשען ווייטער גיימיר יעצט זען, והעמיד הכהן את האישה לפני ה', די כהן שטעלט די אישה די פרוי פארן אייבערשטן ביפארן אוהל מועד, ופרע את ראש האישה און נעמט אראפ די די טיכל פונעם קאפ, דעקט אויף די האר פונעם קאפ, זאגט רשי, ברענגט א ספריה, אינטערעסאנטע זאך, אז קודם האט באשטעלט איר ארויף אהין און אהער פארוואס איר אויסצומוטשען און איר צו זאגן אזוי ווי טאמער קענסט זיך נאך מודה זיין יעצט זיי דיך מודה יעצט אדער ווייל ס'זאל נישט צוקומען צו קיין אויסמעקן דעם אייבערשטנ'ס נאמען. אבער רשי זאגט דא אז אראפנעמען די האר איר זעט אויס פון דעם איז עס א ביזיון ס'איז א בזיון פאר א בנות ישראל זיך צו אויפצודעקן די האר טאקע ווען א פרוי וואס פארט אויף א העליגע אויף א טשעירלע אויף ווי זייט עס נאר אויף א און אויף א ראלער קאוסטער, חס ושלום די שייטל פליט אראפ, איז די גרעסטע בזיון דאס. יא, וועגן דעם א פרוי פרובירט זייער שטארק עס זאל זיין ארומגעבינדן שטארק אז א ווינט זאל נישט אראפפליען אראפ, מען קליפט און מען האקט און מען קניפט און מען בינדט און מען בינדט ארום, ווייל אז מען נעמט אראפ איז עס א גנאי להם, אזוי זאגט רשי, מכאן לבני ישראל שגלו הראש גנאי להם. סאו דא איז פרת ראש האישה ונתן על כפהו, און מען לייגט ארויף אויף אירע הענט, עס מנחות הזכרון, מנחות קנאות היא. אה! וביד הכהן יהיה המים המרים, און אין די האנט פון די כהן זאל זיין די מים המרים, די ביטערע וואסער המעוררים, די טרש ה, מעוררים זאל מען נישט דא טייטשן אויף געשאלטענע וואסער, ווייל דאס איז הייליגע וואסער, עס קומט פון די קעיר, עס איז נישט קיין געשאלטענע, עס איז מעורר, עס איז בעיסיקלי עס טוט מאכן פעלן פון די וועלט, די גמרא רעדט וועגן דעם, אבער עס מאכט בעיסיקלי.

אויב א מאן האט נישט געשלאפן מיט דיר ואם לא סוסת און דו האסט דיך נישט פארנארט און אוועקגעבויגן פון וועג טומאה תחת אישך האסט דיך נישט אפגעקערט צו טמא ווערן אונטער דיין מאן זאלסטו וויסן היא נקי וועסטו זיין ריין ממי המרים המערער מעילה די ס'וועט דיך גארנישט שאטן די וואסער דארפסט גארנישט מורא האבן אבער ואת כ ש שטח איז שייך, אויב איז עס יא אונטער די מים האסט זיך טמא ביסט געווארן האסט זיך אפגעקערט פון טומאה בחינת מית און ביסט יא טמא געווארן ויתן איש בך את שכבתו און א פרעמדע מענטש האט געוואוינט מיט דיר ביים בעלאד איש אך וואס איז נישט דיין מאן ווייל גייט געשען וואס גייט ווייטער געשען וואס מ'גייט ווייטער זאגן דא והשביע הכהן את אשתו בשביעת העולה די כהן באשווערט די פרוי מיט א שביעה פון א עולה דאס איז א הארבע שביעה ואמר הכהן לאשתו די כהן זאגט פאר די פרוי יתן ה' עוסך לעולו, דער אייבערשטער וועט דיך געבן פאר אזא מין אזא מין געשעלטאכטס, פאר אזא קללה, ולשביעה און פאר א שביעה, וואס טייטש אז מענטשן וועלן זאגן אייביג, מען וועט נוצן דיין נאמען, מען וועט זאגן, ווילסט נישט געשען אזוי ווי איר, עס גייט זיין דיין נאמען יעצט וואס מען גייט אייביג רעדן, ווען מען גייט רעדן פון אזא סקענדל, העט מען זאגן, ווילסט נישט, ס'וועט זיי ווערן אזוי ווי א ארור לשביעה בתוך עמך, אין דיין פאלק ווען מען וועט רעדן דארטן, בעזהש השם וואס גייט געשעהן? חס ושלום טאמער דו ביסט טאקע גילטי, גייט דער אייבערשטער מאכן עסן רייכעך נפילות, אז דיין דיך וועט פאלן וועסט ביטן אך צבא און דיין בויך וועט אויפפלאצן, עס וועט ווערן געשוואלן, ובאו המים המעוררים מועילה במאיך, און עס וועט קומען די וואסער, די וואסערן וואס טוען פארפעלן ביים אייך און דיין געדערם לצבות בעטן, צו אויפשוועלן די בויך ולמפל יורך און אראפפאלן די דיך ואמרו אישה, און די פרוי זאגט אמן אמן, איך בין גרייט פאר דעם, וואס מיינט צו זאגן איך ווייס קלאר אז איך בין אינעסענט, ווייל נישט איז ער מודה שוין דעמאלטס וכסף און דאמאלטס וואס דארף מען דיר מיט איינמאל וואס די כהן האט שוין דעמאלטס פאראויס געזאגט פאר פאר איר דעמאלטס וכסף אז ארז האיל הכהן בספר דער דער ער שרייבט עס ארויף אויף א ספעשל פעיפער וואס קען זיך אויסמעקן פאר פארמעט מיט א טינט וואס קען זיך אויסגרינגן און שנעל אויסמעקן און מוכו על מים מרים מ'לייגט עס אריין אין וואסער און ס'ווערט אויסגעמעקט דארטן און דעמאלטס וואס טוט מען נאכדעם און נאכדעם גייט מען טון והשקות האישה און מ'טרינקט אן די פרוי מ'עסט מים מרים מיט דעם מיט דעם וואסער דעם ביטערן וואסער מר ארם ובאו באו המים מר ארם למרים און דער וואסער טאקע ווערט ביטערע וואסער ולקח הכהן בידו איש וואס מכס כנוס און די פרוי נעמט די כהן נעמט פון די האנט פון די פרוי די מנחה די מכס כנוס והיינו וואס א מנחה הייבט אויף די מנחה פני השם פארן אייבערשטן והקריב אויס על המזבח און עס ברענגט און נענטער צו די מזבח. וקמץ הכהן מן המנחה און ער ברענגט א ער נעמט אראפ נאר א קמיצה א קומץ מן המנחה עז אז כרסה וואס דאס איז איר קעדענקעניש פארן אייבערשטן והקטיר על מזבחו און ער זאל מקטיר זיין די קומץ אויפן מזבח ואחר ישקה נאכדעם זאל ער אנטרינקען עס האיש די פרוי את המים מיט וואסער טוט די פסוק ווייטער והשקו את המים און ער זאל אנטרינקען די וואסער והויסו און ס'עט זיין אם נטמא אויב ס'איז טמא געווארן ותמא עמל און זיך געפעלטשט א פעלטשונג באישה אין איר מאן עיבוי בה המים המעוררים למרים דעמאלטס וועט קומען אין איר דער וואסערן, און ס'וועט איר מאכן ביטער און שלעכט, וצפצף בטנה, און דער בויך וועט טאקע ווערן געשוואלן ונפלו ירחם, און איר דיכט וועט אראפפאלן, און אויך אה, די גמרא האט געזאגט דארטן, אז נישט נאר דאס, ס'ווערט אלעס, ס'ווערט ממש א א חרבן דארטן, די גאנצע גוף ווערט ווערט ווערט עפעקטעד פון דעם, והוצא אישה לעולה בקרב עמה, און די פרוי וועט זיין, און דעם שטארבט זי, יא, און די פרוי וועט זיין פאר א קללה צווישן איר פאלק, ואם לא נתמושו, ותעורי, אויב זי איז ארויס אינעסענט, און זי איז טאַקע נישט געװאָרן טמא, און זי איז רײן, דעמאָלט, זאָגט דאָס שײ, ונקצו, װעט זי זײַן רײן פֿון די ביטערע װאַסערן. און נישט נאָר דאָס, נאָר ונזרי זרע, צײַט זי האָט האָבן גוטע קינדער. רשי זאָגט, אַז די גמרא פֿאַרצײלט, אַז טאָמער האָט זי געהאַט ביז הײַנט שװאַכע קינדער, צו האָבן גוטע, האָט זי געהאַט מוסר צו האָבן שײנע, און אױב זי איז געװען דאָס פֿאַרשװאַרצטע צו זײַן פֿאַר די. אין עני קעיס, גײט עס װערן נאָר בעסער און נאָר שענער און אַלעס. זוי סאָרי, ס'אַ קנאות אַ שדות צו איש ודחת איש אמרת מו. דאָס איז די הלכות, די דינים פֿון די קנאות. וואס א פרוי וועט זיך אפקערן אונטן פון איר מאן, און זי וועט טמא ווערן, אוי איש אדער א מענטש אשר תעבור עליו רוח קנאה, וואס וועט אריבערגיין פון אים א גייסט פון צארן וקנאה את אשתו, און ער וועט צערן אויף זיין ווייב, והעמד את האיש לפני ה', און ער וועט שטעלן די פרוי פארן אייבערשטן, ועשה לכהן, און דער כהן זאל פאר איר טון את כל התורה, אזוי איז די אלע זאכן וואס מען גלערנט דא, ונקה האיש מאביו, און דער מאן וועט זיין ריין, וואס מיינט צו זאגן אזוי, ס'איז דא רשי זאגט אזוי, אויב די וואסער וועט וועט וועט וועט וועט בודק זיין און זי וועט האבן געשטארבן, זאל ער נישט פילן גילטי, אוי איך האב איר געברענגט דעם קוקמאן זי איז געשטארבן נאר וועגן מיר, ניין! ס'איז איר ריספאנסעבילעטי, שי העז טו טעיק ריספאנסעבילעטי אן הער אוין עקשאנס, זי האט עס געטון, ממילא דאס איז איר זאך, דו דארפסט נישט נישט דארפסט נישט פילן גילטי וועגן דעם, נאך א פשט זאגט ער אז אז אז טאמער ווען וועט אנטרינקען און שמש אשכנותי' אצלו בהיתר. נאכדעם וואס זי האט געמאכט זי זאל טרינקען און זי איז געבליבן לעבן, מעג ער מיט איר וואוינען, ונקום מאובן, און ער זאל אריין פון א זינד, ש ה, ווייל ווי לאנג זי איז נאך געווען א סוטה, ווי לאנג זי איז נאך געווען א ספק, איז ער אסור לבעלה, און ממילא יעצט ווערט זי מותר, און זי דארף נישט פילן גילטי, זי דארף נישט פילן ס'איז א עבירה, פארקערט, ער זאל מיט איר וואוינען, ונקום איש מאובן ואישה ויהי, טוט זי אויס א וואוינען. זאגט די פסוק ואתה וידבר השם, די אייבערשטער געבט א משה, משה לאמר זאל זאגן דבר אל בני ישראל רצת לידי שם ואמרת להם זאג פאר זיי, איש או אישה, א מאן אדער א פרוי, כי יפלי לנדור נדר, אז ער וועט ארויסזאגן צו מנדר זיין א נדר, נזיר צו ווערן א אפגעשיידטער לעזר לשם, זיך אפצושיידן פון וויין פארן נאמען פון אייבערשטן, פרעגט שוין די גמרא א מורא'דיגע קשיא גלייך אנהייבן מסכת סוטה, פארוואס מסכת סוטה און מסכת נזיר זענען איינס לעבן צווייטן, פארוואס וועגן די פסוק איז זעט מען אויכעט אז נזיר איז גלייך נאך סוטה, פרעגט די גמרא וואס עפעס האט מען נסמך געווען, יעדע זאך אין די תורה האט א ריזן, סאו פארוואס האט מען דא געברענגט נאנט ממש פרשת נזיר צו פרשת סוטה, זאגט ער זייער א וויכטיגע זאך, ווייל א מענטש האט זעהן סוטה בקלקליותו, זאל וויסן אז זאל זיך אפהיטן פון וויין, ווייל טאמער איינער ווערט אנגעטרונקען און דאס ברענגט אים צו צו ניאוף, עס ברענגט אים צו דאס, זאל ער וויסן די דעינדזשער וואס געשענט, א מענטש וועט זען דאס, ער וועט זאגן אה אה אה אה, איי בעט, איי בעטער בי סאבער, איך וויל מיך צוריקהאלטן, איך וויל נישט צוקומען צו דעם, איך וויל נישט איך זאל עווער אנקומען צו דעם מין זאך, ממילא. קומט מען זיך צו צו דעם אז מ'זאל זיך אפשיידן פון וויין און מ'זאל און מ'זאל פרובירן זיך צו אוועקשטיין פון עניטינג וואס מאכט דיך אוועק מיינד אלטערינג. סאו טאמער א מענטש אדער א פרוי וואס האט זיך ארויסגעשטעלט א נדר אז ער וויל ווערן א נזיר אדער אז זי וויל ווערן א נזיר זיך אפצושיידן פון וויין לה' פאר'ן אייבערשטנ'ס וועגן מיין ושייכער יזהר ער זאל זיך ער זאל פון וויין און פון אלטע וויין זאל זאל זיך אפשיידן חומץ יין פון עסק פון וויין און חומץ שייכער און עסק פון אלטע וויין. לא ישתה זאל נישט טרינקן וכל משרת ענבים אלע זאכן וואס האבן געווייקט אין טרויבן לא ישתה זאל נישט טרינקן וענבים לחם און פארכטע טרויבן ווי ווייש מיט טריקענע ראזשינקעס לא יאכל זאל ער נישט עסן כל ימי נזרו אלע טעג פון זיין נזירות מכל אשר יעשה פון אלעס וואס ווערט געמאכט מגפן פון א יין פון די וויינשטאק מי חרצנים סיי פון די קערעך ועד זאג ביז די שאלאכץ פון די טרויבן לא יאכל זאל ער עס נישט עסן כל ימי נדר נזרו אלע טעג פון די נזירות טעג וואס ער האט מנדר געווען, טהר לא יעבר, א גאר מעסער זאל נישט אריבערגיין א ראש אויף זיין קאפ, עד מלאות היום ביז זאלן אנגעפולט ווערן די טעג וואס ער איז אשר יעזור, וואס ער וועט זיין אפגעשיידט לשם פארן אייבערשטן, קדוש יהיה, הייליג זאל ער זיין, גדל זאל לאזן וואקסן פירות שער ראשו די וואוקס פון די האר פון זיין קאפ, כל ימי הזירוי, אלע טעג פון אפשיידן, זאל ער זיך אפהיטן פון זיין ריין, און אפילו ווען איינער שטארבט, ווייל נפש מית, ביי א זעהל פון א טויטן מענטש, לא יבוא זאל ער נישט קומען דארטן אין א שטוב וואו עס ליגט א מת, ער זאל זיך נישט מטמא זיין, און נישט נאר פאר פרעמדע, נאר אפילו לאביו ולאמו, פאר זיין אייגענע טאטע און זיין אייגענע מאמע, לאחיו פאר זיין ברודער, לאחות פאר זיין שוועסטער, לא יטמא להם זאל ער זיך נישט מטמא זיין צו זיי, במותם ווען זיי שטארבן, פארוואס? כי נזר אלוקיו ווייל די קרוין פון זיין אייבערשטן על ראשו איז אויף זיין קאפ, אזוי ווי מען זעהט שמשון הגיבור די וואכעדיגע פרשה אין די הפטורה, אז שמשון הגיבור, איז שוין געווען אזוי הייליג קדוש מרעיכם אז נאך פאר ער געבוירן האט מען שוין געהייסן די טאטע מאמע זאל זיך אפהיטן אין נזירות אז ווייל אזוי הייליג איז ער געווען נאך פון ער איז געבוירן געווארן. כל ימי נזרו אלע טעג פון זיין נזירות קדוש שיל השם איז ער הייליג צום באשעפער וכי ימות מות עליו בפסח פסח וואס איז טאמער עס איז פלוצלינג ער האט נישט געוואוסט פון דעם ער האט נישט געקענט זיך וואטשן פון דעם און איינער איז געשטארבן דארטן און ותימא ראש נזרו דעמאלטס וועט ווערן די האר פון זיין קאפ טמא, וואס געשען וגילח ראשו ביום טהרתו, דארף ער זיך רייניגן, און די זיבעטן טאג ביום השמיני און די זיבעטע טאג ויגלחני זאל מען אפשערן זיין קאפ אינגאנצן און אראפנעמען אלע האר, וביום השמיני און די אכטן טאג יבוא שתי טורים זאל ער ברענגען צוויי אלטע טערקל טויבן אויס שניי ביינער אדער צוויי יונגע טויבן אל הכהן על פסח אוהל מועד צום כהן ביי די עפענונג פון אוהל מועד, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, די כהן זאל מאכן איין טויב פאר א קרבן חטאת איינס פאר קרבן עולה וכיפר אליו, מען זאל פארציילן אויף איר מה שחטא אויף דעם וואס ער האט געזינדיגט, על הנפש, אויף דעם, איבער דער טויטן זעהל, וקידש את ראשו, און זיי הייליגן זיין קאפ, מה שחטא על הנפש, זאגט רשי, שלא ניזהר מטומאת המת, וועגן דעם וואס דאס איז געווען זיין זינד, אבער רבי אלעזר הכפרה אומר, שציער עצמו מן היין, דער אייבערשטער געבט דיך פלעזשערס, ענדזשוי, באט זיי נישט משוגע, דאונט, טרינק נישט צופיל, אבער נעם נישט אוועק יעצט פלעזשערס, און ווער מיר נישט יעצט קיין, ס'איז דא די, אין די גוי'שע.

והאי ו כ ו עש בן שנותא, כ ו עש בן שנותא, און אויף די טעמע זאל ער ברענגען א לעמעלע וואס איילט ביז א יאהר לאושן פאר א קרבן אשם, והימים הראשונים יפלי, ס'איז א ריסעט, די ערשטע טעג וואס איז שוין געווען נאך פאר ער איז טמא געווארן, פאלן אוועק, ער קען זיי נישט רעכענען כטמא נזרע, ווייל זיין נזירות איז טמא געווארן, און איך לערן נאך איין פסוק ווייל מ'וויל נישט ענדיגן מיט טמא, וזאת תורת הנזיר, ביום מלאת ימי הנזרע יביא עושה הפסח אוהל מועד, און פון דא און ווייטער מיר לערנען בעזהשי ת מארגן צופרי, פרייד צופרי, לוקינג פארווארד, ברוך השם לעולם מן עולם, אמן ו אמן!